Tutan cu lentecelh le entertainment kong si loin India ram pumpi a cul cikcektu Manipur buainak kong kan rak chim lai. Kan theih bantukin a luancia nihnih ah khan Kukinu taklawng in Meitei pa Zarual nih lam an hrawnpimi hna video cu a rak chuak i cu nih cun India ram pumpi a cul dih cikcek i cu kong he pehtlai in Manipur buainak kha zeitindah a hramthawk ning si ti zong kha tlawmpal vun chim khawh kaa zuam lai. Cu hlan ah cun zaangfah tein ka YouTube channel kha subscribe na tuah rih lo ahcun subscribe rak ka tuah piak tiah kan sawm. Kan theih bantukin atu lio hi Chinmi nih Vawlei a umka in harnak kan ton bik lio caan a si tiah keimah cuanh khawh tawkin ka hmuhning a si. Kan theih bantukin Chinram buainak cu zuarlei a panh i Chinram buainak cu va um rih ko sehlaw Bangladesh ram ah kan unau Chinmi hna nih harnak nganpi an tong cuahmah ve. Bangladesh buainak hi media ah hmuh ding a um setsai lo zeicahtiah kan unau bawmmi phun cu miphun tlawmte an si caah media ah platform nganpi an ngei lo i an buainak zong kha ah tampi an pho kho lo. Kan theih bantukin kan unau bawm miphun hna cu Bangladesh ram ah anmah tein khuakhan lairel an duh ruangah ral an tho i Bangladesh cozah he an i kap. Cu ruangah an khua le an hmunhma tampi cu Bangladesh ralkap nih an hrawhpiak hna i mi tampi, civilian mi tampi Mizoram lei ah an rak zaam. Mizoram zongah Lawngtlai district leng cu fuhpanh awk an ngei lo i Lawngtlai lei ah tampi an rak zaam. I bawm miphun hna hi Lai miphun he kan holh zong aa hrawm khomi kan si. I an phun zong hi kanmah Lai miphun bantukin Cinzah hlawnching ti bantuk le bualteng ti bantuk kha an si ko. Bawmhol a thiammi nih cun Laiholh an theih i Laiholh a thiammi nih cun bawmhol kan theih ti khin kan holh kha aa neihmi a si. I ka chim bantukin Chinmi kha an si ko. I kan unau bawm miphun hna cu kannih Chin miphun chaklei Chin miphun hna bantukin harnak nganpi an tong cuahmah. Cu bantuk ṭhiam in Manipur, Kukichin miphun hna zong kan theih bantukin buainak le harnak nganpi an tong cuahmah. Manipur buainak kong kan chim hlan ah an buainak hramthok le Manipur ram dirhmun te kha vun chim ta ning law Manipur ramkulh hi kan theih bantukin India ram North East ah a ummi state pakhat a si i Manipur ram ah hin miphun tampi an um i majority a tam bik hi Meitei miphun an si. Meitei miphun hi za ah sawmruk an si lai tiah zumh a si i cu miphun hna cu Hinduism biaknak a zulmi an si. Cun a tangmi za ah sawmli hi Kuki Chin Mizo le Naka miphun kha an si. I atu i buainak a tong bikmi hi kanmah Kuki Chin Mizo hna kha an si. I an buainak hramthok vun chim ta ning law hi buainak aa thoknak cu a luancia May ni thum ah khan a si i zeiruangah dah an buai kan ti ahcun Meitei miphung kha General tiah India ram phunghrampi ning ah chiah an si i cun tlangcungmi kha Tribal tiah chiah an si. Cun India phunghrampi ning ah cun Meitei miphun nih tlangcung ah innhmun le lo ram va ngeih khawhnak nawl an ngei lo. An um khawhnak cu nel hmun lawng kha a si. Zeiruangah kan ti ahcun India ram nih phunghrampi a chiah ning ah khan a si. Sinain tribal miphun nih cun tlangcung le nel ah khan hmunhma an ngeih khawh veve. I India cozah tangah hamṭhatnak tampi kha an ngei. Cucu tribal miphun an sinak ah an ngeih khawhmi an covo kha a si. Cun Manipur cozah nih Meitei miphun hna cu tribal sinak pek ding ti a vun si tikah Tribal miphun, miphun hme deuh nih khan an duh lo tuk. Cucu an buainak ngan bik pakhat a si. Cu pinah tlangcungmi tlangmi hna umnak hmun tampi kha Forest Reserve area ah Manipur cozah nih a phuan. Cu tikah tlangcungmi hna umnak hmun tampi cu An lo tuahnak le an dum tuahnak hna cu chuahtak a hau dirhmun ah khin an dir. Cucu an duh lo tukmi pakhat a si. Meitei site lei in ka theihmi pakhat cu atu lio Myanmar ram buai ruangah Myanmar ram Tonzang Tidim ti lei in mi tampi Manipur lei ah an rak zaam i cu tikah Kuki miphun hna nih kan unau an si tiah an rak hum hna i ticun India citizenship hna an pek hna, ram hna an pek hna. Cu tikah Meitei miphun nih an duh lo ti a si. Manipur Chief Minister Ambiran Singh zong nih khan a rak chim cang. Myanmar ralzam hi kan caah hnahnok tuk an si tiah a rak chim. I buainak dangdang te zong kha miphun le miphun karah khan a rak um pah. Biaknak lei zong siseh, tlangcungmi kha Khrihfa an si tikah kha vialte buainak kha a vun chuak i mei ni thum ah kuki miphun siangngakchia hna nih duhlonak langhter in lam an zawh. Cu tikah meitei miphun hna nih an vun attack ciammam hna i buainak cu daih lei si loin zual lei a panh. I khati an buai tikah khan ṭha te i buai si lo khan ṭih a nung bikmi buai, miphun le miphun buai in i hrawhpiak, i thah, i nawn ti bantuk khan an vun buai i cu tikah tlangcung i a ummi Meitei miphun nih an tuar i nel i a ummi tlangcung miphun hna nih khan an tuar ve. Inn an i khanghpiak, khua an i duahpiak ti khan A fak khawh chungin an i hrem. Hi buainak ah hin Meitei miphun zong nih an tuar i tlangcung miphun zong nih an tuar veve. Asinain miphun tam deuh an si tikah Meitei miphun hi an can a ṭha deuh tiah social media ahcun hmuh khawh a si. Ticun hi buainak hi a linhsat tuk caah an buai ni tlawmpal ah khan India cozah nih internet shutdown a tuah. Cu tikah Manipur chung i buainak khat tluk buainak nganpi a chuakmi kha state dang nih thil sining taktak kan thei kho lo. Hi chungah hin buainak a fak tuk hringhran tiah mi tampi nih cun an chim. Nunau tampi tlaihhrem an si i an thah hna, khua an i duahpiak hna, inn le lo an i hrawhpiak hna. An i tuahtoning a fak tuk hringhran. Manipuri kan hawi pakhat nih a kan chimh ning ahcun hriamtlai phu hna nih caanṭha ah an lak i A miphun le miphun pinlei ah hriamtlai phung hna zong an i kap ti a si. I khati an vun buai tikah khan tikhan caan saupi an vun buai i ah thil sining taktak kha media ah khan kan hmu kho lo. Asinatein nizanti ni ah video pakhat meitei pa zarual nih nu pahnih tak lawng in lam an hrawnpi hna lio video cu a vun chuak i India ram pumpi a cul dih cikcek. Democracy ram ah hi bantuk thil hi zeitindah a cang khawh tiah mi tampi nih India ram cozah cu an vun mawhchiat colh hna. A bikin Prime Minister Narendra Modi le Manipur Chief Minister N Biren Singh hna cu an mawhchiat taktak hna khi a si. Hi video hi social media ah langhter awk a ṭhat lo caah a hmu lomi kan rak um ahcun thil sining kha vun chim ko ning law. Hi video hi a luancia May nili i a cangmi kha a si i kan chim bantukin internet shutdown a si caah hi video hi a chuak kho lo. Ni sawm sarih le ti a liam hnu lawng ah khan a vun chuak kho. I video chung i a langh ning ahcun Meitei pa a tlawm bik minung zanga hrawng an si lai timi nih Kuki nu pahnih cu lam an hrawnpi hna i taklawng bakin lam an hrawnpi hna. Cucu chun lai bak ah a si. I cuti lam an hrawnpi hna lio ahcun pa nih an hnuk ah an tlaih hna. Cheukhat nih an private part ah an va tongh pah hna. Cuticun an temtuar tuk ning hi zohhmanh khi a har tuk hringhran. Kha video kha video tawite a si i video saupi khi si lo. Cu hmanh ah cun ngaihchia tuk khi a si. Nu pahnih hna cu lei ah an kalpi hna i nu pakhat cu an tlaihhrem tiah an chim. I hi nu pahnih hna hi social media i ka hmuh ning ah an luat ti a si. Manipur palik nih record an ṭial ning ah meitei kut a tuarmi hna hi minung panga an si i pa pahnih le nu pathum an si ti a si. Nu pathum hi an thilri phoih ding in an ti hna i nu pakhat hi an tlaih hrem. Cun nu pahnih cu nu pakhat an tlaih hrem lio ah an rak zaam manh tiah palek nih report an ṭial ning cu a si. Video i a langmi nu pahnih hna hi pakhat kum sawmli hrawng a si i pakhat hi kum kul fai hrawng a si ti a si. Kum sawmli hrawng hi cu vanṭhat ah tlaih hrem a tong lo ti a si. I hi nu nih a chimmi cu Hi thil a can lio ah hin Manipur palik zong an um ko nain zeihmanh an tuah lo an kan zoh sawsawh ko ee tiah a chim. Hi buainak a chuah lio ah hin Meitei miphun pa cheukhat nih bom an kan duh ko nain kan chan chung kan philh khawh ti hnga lo dingmi sualnak cu an tuah ṭhiamṭhiam tiah mitthli tla buin a chim, tiah an chim. Hei tuak ko hmanh u, zeitluk in dah an thinphan lai le an ngaihchiat lai ning khi. Pa, a zarual nih taklawng bakin khualak ah an zulh hna cu. Kan ton lo caah khin an tuar ning khi fiang taktak in kan theihpi hna lo. Kan cung i a cangmi khi vun si seh law ngaihchia tuk khi a si. Khati i video a vun chuah tikah khan ramchung zatlang bu le bu kip hna nih mawhchiatnak an vun chuahpi tikah pressure a sang tuk i Caan saupi Manipur buainak a thei lo bantukin a hna aa chehtermi Prime Minister Narendra Modi zong nih aw-an a vun ngeih ve a donghnak ah zeidah a chim kan ti ahcun kha thil Manipuri thil a cangmi hi India ram pumpi India ram mipi caah ningzak tuk a si e tiah a chim. Hi buainak ah sualnak a tuahtu hna hi dantatnak kan pek hna lai. Manipur fanu hna cungah a cangmi sualnak hi a ruahzia thiam a har tuk ee tiah Modi nih cun a chim nain zei action hmanh atu tiangah lak a si lo. Enbiren Singh zong a vun holh ve. Enbiren Singh nih a chimmi cu sualnak a tuahtu vialte hi dantatnak kan pek hna lai tiah a chim. Asinain atu tiangah Media i kan theih ningah video i a langmi pa pakhat lawng tlaih rih a si. India ram phunghram lei ah judicial lei ah nawlngeitu sangbik Supreme Court nih India cozah pi cu warning a pek. Zeitindah warning a pek kan ti ahcun, khah Na cawl lo ahcun kanmah kan cawl cang lai hih, tiah a ti i a sullam cu warning fak taktak a pek tinak a si. India rampi kha hi kong ah hin sau tuk dai tein a um. Cu tikah buainak kha a dai lei a panh kho lo, a zual lei tu kha a panh. Cucaah Supreme Court nih warning an pek i nan cawl lo ahcun kanmah kan cawl cang lai tiah Central cozah BJP cozah cu an ti hna. Supreme Court Chief Justice nih a chimmi cu hi video hi a luancia May nili i a cangmi hmanh sisehlaw nizan tihni te i a cangmi he zeihmanh aa dang lo. A case hi aa khat ṭhiamṭhiammi a si ko ee tiah a chim. Manipur buainak he aa pehtlaimi pakhat cu biaknak lei a si tiah an chim. Kan chim bantukin tlangcungmi hna hi Khrihfa an si hna i Neli a ummi Meitei miphun hi Hindu an si hna i fak deuh in a cawlcangmi zong hi Meitei miphun an si. A tuar deuhmi zong hi tlangcung miphun an si. Zeiruangah dah? India cozahpi hi hi tluk democracy ram nganpi a simi ahhin hi tluk human right violation a tamnak hmun ah a can khawh. Zeiruangah dah a hna aa cheh ti a si ahcun biaknak ruangah a si tiah mi tampi nih cun an chim. Atu i India ram cozahpi a tlaitu hi BJP party a si i cun Manipur cozah state a tlaitu zong hi BJP party ṭhiamṭhiam a si. I BJP hi cu hlan in biaknak kongah soisel a tong ngaimi an si. Citizenship Amendment Bill an vun pass hnu lebang khan cun mi tampi nih Hinduism cawisan a duhmi party a si e tiah an rak chim cang i tutan zong ah hin Narendra Modi a daih pengnak a ruang zong hi biaknak ruangah a si tiah an soisel ve atu tiang ahcun Manipur buainak hi a zual lei khi a panh Supreme Court nih order a chuah cang caah Central le State cozah zong rianrang in an cawl lai tiah ruat usih law zeitindah an cawl lai timi cu theih a si rih lo nain a ra laimi zarh hnih khat ahcun tlawmpal cu a vun i fiang lai tiah ruahchannak a um. Manipur buainak kongkau he pehtlai in thawngpang thar a ummi, thawngpang thar a chuakmi a um ṭhan ahcun video vun tuah khawh ṭhan kaa zuam te lai. Atu tan ahcun hi vial hin kan video donghter rih usih law ka video hi thazaang na pek ahcun zaangfah tein Subscribe le like button kha ka hmehpiak tiah kan sawm. Thank you. Bye bye.